right eh tikuchingamidzei aiwa sununguka ichaizvo good makadii zvenyu tinofara kana makasimbawo imi kunobviwa isu tinobva kuno kuwedza okay eh, eh.
muri kudunhu rewedza tiri mudunhu rino rewedza mashonal east mashonaland east province home ndatenda ndiri kuona zvinenge zvitundu musere musere zvamuri kuda kutungidza mudenga zvii zvakamira zvakamira mudenga izvi e, zvamuri kuona izvi eh. zvino madhorofiya madhorofiya eh, eh, ndo zvinanazi okay ndo zvinanazi okay pachivanhu okay ndambota okay maita zvakanaka madai tisati ndamboridzoka tiri kuona eh, tikatarisa tikatarisa takadaiwo e chibagika icho
chiiko chabva chaita yellow kudai chii chiri kunetsa chiri kunetsa ndechekuti ivhu redu iri rinoratidza kuti harina kudya kwakanyatsokwana okay and eh, raita futi zvakairi dambudziko rekuti eh. pane matombo panenge eh. paine chii eh. saka mvura ikamboti wandei saizvozvi eh. panoita eh. futi dambudziko zuva rikapisa panoita futi dambudziko rekuoma rekuoma futi eh, nekuti pane rukangarapa eh, nekuti pane rukangarapa okay tochidzoka zvakare mm. saka eh, muri kudyara parukangarapwe hamusi kuwedzera nyaya here kuti mabva muri kujamba munhu muchoto muchipinda mune chimwe choto chataona kana kuti chatakazocherechedza taona kuti ivhu iri harina kudya kwakakwana harisi suitable harina kunyatsokodzerana nekuti tiise mbeu dzechibagi takaona manje kuti zviri nani kuti tishandise futi nzvimbo imwe chete iyoyo tiregedze kungoisiya iri nzvimbo isina chairi kushandiswa tinge tarima zvinanazi izvi saka tuna takaizoita pfungwa kuisa zvinanazi takaona kuti zvinanaziwo izvi zvinhu zvinogona kurarama e, munzvimbo dzakaoma okay. okay. saka ndobva toona kuti nzvimbo yedu iyi sinzi ine matombo sezvairi kudai inzvimbo inogona kutibatsira okay. kuti tipewo chimwe chunhu kuburikidza nezvinanazi zvamuri kuona zvataakurima izvi wow so zvinanazi izvi zvine mantudzi zvine kana zvaaita anenge ari mafruits here chii e, aya mafruits aya tine e. mhando dzakasiyana siyana e. asi panapa tine mhando mbiri dzatinadzo e. e, e, dzema dzezvinanazi ichi eh. ichi chamuri kuona ichi eh. chirapa ichi eh. ndo yavanoti ph achitika muchidimbo muzvakazara vanenge vakuiti physical hazero achitika iyoiyi inenge iri pamhando yepingi ndo zvinanazi zvakaita zvitsvuku zvitsvuku okay iyi uyi yamuri kuona iri panapa eh, eh. inonzi pg pg eh, oh. zviri kusiyana iye tamboti inonzi ph ph ndo inonzi physical azero okay anditika then iyi yamuri ku inonzi purple purple haze iyi uko then iyi pg iyi inonzi physical graffiti imwe mhando futi yazosiyana kureva kuti izvi zvataanazvo izvi izvi zvaazveyelo zvaazveyelo fruit yacho yaye yelo okay
anga ari weyelo zvino ndiri kuona majara maane zvimwe zvimwe zvifti izvo mapotsi ayo muda kuwedzera futi chaita chinoita ndechekuti iri pira redu ramunoona iri eh. rinotakura mbeswa idzi dziri eh. three okayndikakuraa kuti tinenge tiine miti mitatu yakakomberedza nekuti muti uchakwira uchakwiraimba wozonoburikira futi kumusoro uku wakunorembera kuva kuti ikoko ndokwawunotanga kunoita sei kunotanga kunobereka uchitanga kudzika uchienda uchirembedza inofanira kunge iri three saka nekuda kwekuti patakambotsvaga mbeu iyi hatina kunge tazokwanisa kuwana mbeu yakakwana yakakwana ehe asi zvisinei chimwe chinhu chakatifadza kana chotisunungura ndechekuti mbeu iyoyi imbeu zvekare inogona kunge ichigadzirika kubva pambeu yacho okay. kudhara propagating yamunoti pachirungu propagate inonzi pachirungu propagation yamuri kuona yatakaita saka ndo mbeu imwe yamuri kutoona iyi plandi iri apa yatomira iyi yatomirira kuti tiidyare idyara apa kuti dzichikwanisa kufamba dziri three three nekuti Oh. mbeu iya taakukwanisa kuchiiwana Yeah. kubva pane yatakaisa kare ayeyeye ah mabaya dedini mukaro wakomana akomana sareri kuchema kuti muri kugara murukanganwa abwe motanga kuchema aiwa kuti ah, munda wane matombo eh andichakwanisi kurima imomo mwa ene rimwe zano rekudyara zvinoda matombo acho eh nekuti mazuva anaya tiri eh. kufambira nezvirongwa zviriko eh. zvikumira zvemamiriro ekunze eh. yatoti climate change saka ndobva taona kuti nemamiriro nekuchinja kuri kuita mwaka uchishifta apo nepapo uchienda pamwe zuva richiuya richidi ndobva taona kuti mbeu iyi yakatinakira isu kuti pakunenge kwapisa yeah. imbeu inogona kurarama munzvimbo dzakaoma okay. madeserts anonzi masucculence pachirungu okay. ina mvura yakawanda inonyanya yeah. kuda chinhu chinogona kuzviraramira ende oh. chakadai hatina oh. zvimwe zvatinoda kuchiisa oh. zvakafanana nemishonga hey. Eh. zvakafanana nemafertilizer zvakafanana nei oh. imbeu inongozvikurira yega oh. isina chimwe chinhu chainoita sezvamuri kungoona zvakadai kuti zvinhu zvedu zvatiri kuita panapa hatina mafertilizer tinoshandisa hatina mishonga yatinoshandisa tinongoshandisa ivhu iro rine manyuwa mashoma atinenge tiinawo ispecial mukatarisa pot iri apa rinenge rine manyuwa akati wandei saka tinongoisa mugomba imomo zvinhu zvedu zvatinorima panapa zvinenge zviri organic which oh. is good for health vakomana mune maonero mamwe akasiyana nei vakomana ko ko vana vezimbabwe vakanga vasina maonero here aya zvazoitikiri kuti zviitike now leti takwegura ta chinoitika ndechekuti ukange uchifamba eh. uchiongorora manje mukunge uchifamba une uchiona upenyu eh. seunenge uchiendeka seunenge uchidii asi unenge uchiinda uonoone kufamba nekudzidzawo zvichiitwa nevamwe uchisvika paunenge uchiona kuti no zvinhu zvataakufanira kunge tichiita kuti tigone kuchengeta mhuri nekurarama eh, nekugadzirisa eh, kuda mava matambudziko ekurarama tinofanira kunge tichirima mbeu dzakadai so right hende munotiratidza zvedu pamuri kugadzira mapoingi kuti muri kuagadzira sei vakomana zvino zvinopera mushe here totoronge matoti aindastry mureserve imwe vanhu e ndozvazvatove ah? iye zvino izvi tatosumuka kutotaridza kuti tione kuti kwataakuda kuenda tiri kuenda nekupi toda kutenda zvakanyanya kuti tine vamwe vazhinji vatiinavo vari kutibatsira vakafanana nana vamutefa eh. ndo vamwe vari kutibatsira nemasemende vakutibatsira nesimbi vakutibatsira nezvimwe zvinhu zvakasiyana siyana kuti tikwanise kunge tichiita project yamuri kuona iri vana iri vana ava eh tiri kuita kuburikidza nekuda kwerutsigiro rwatiri kuwana saka mapoo amuri kuona ari apa tinototsvaga matombo eh. totanga tatsvaga matombo edu tomatswanya tswanya eh. tomatswanya matombo kusvika pamasaizi aanodiwa then kana tasvika pasaizi aanodiwa toona kuti mabhara ataita mangani eh. totsvaga jecha totora jecha iroro touya naro tosikurisa apa kureva kuti kana takuda kugadzira chinhu chakati simbei tinenge chitora mabhara edu ari four handiti ka mhm. ehe toti two ndeye majecha two ndeye matombo tozvirovanidza pamwe chete oh. totora saga recement tobva tasanganisa kuuya kuti zvinenge zvakuita tobva tachitora maforoma amuri kuona foroma yamuri kuona irapa eh. foroma iyi yakareba kana kuti yakagadzirwa ine urefu huri pa 2.7 meters saka 2.7 meters ndokukura kunenge kwakaita bango iri asi kana taakuzoricherera manje pasi yeah, apa yeah, yeah. rinoda kusara rine height ye 1.8 kuitira kuti iro rikwanise kuzonyatsomira zvakanaka rakatakura mwana warinoda saka kana taita taisa masimba ayo tinotora masimba edu ataawaridza yeah, yeah, yeah takanya concrete yedu apo yeah. uya toisomesa concrete yedu pasi pekutanga apo yeah, yeah. kana taisa concrete toisaisa handiti ka yaa patiri kuona kuti zvinoita totora simbi yedu yatinotora ma 12 millimeter gauge yeah. yeah, yeah, yeah. tobva tatora tobva taisa pakati apa totora kungire tobva taisa then kana tichinge taisa ipapo tobva tachitsindira zvakasimba zvekuti pila iri rigone kunge rakamira akomana but chimbotora yekuti mboona kuti nembambo dzenyu idzi mongona kuri muvha here kungoona kuti ringango mwamburi eh.
yeah. haribve zvekudaro yeah. iro kudhara sezvandamutsanangura kuti urigadzira nemajecha nematombo yeah. ibango rakasimba rine simbi mukati saka kuri sumudza ipapapa yeah. aiwa ndezvimwe andifunga muri kutoona kuti ndiri kutozama nepese pandinogona yeah. kwanisi kuti risumuke ndiri umwe chete kudai saka nii raakuda kuti tiwane vamwe vanogona kutibatsira togona kuri kwasumudza tichamutsa sezvamakaona tichiita kuti nevamwe vatakanga tichandidzana navo vachitibatsirawo kuburikidza nerubetsero rwataiwana kubva kuna vamuteka aya makurukutu makurukutu tinozvitenda so dambe makadaro so tiri kuona maruwa edu ari kusumuka nyika yezimbabwe iri kusumuka kuenda mberi so ngati ngazvirambe zvakadaro e, takuti ayenziwe maexport zones kumaruzevha zvaisange zvisawanike kuti vana mumaruzevha vekumaruwa vanoita maexport zones but no tozvitenda e, tichaexportawo manhingi mafruits zvidhorofiya zvedu zvinenge zvakanaka and chouviri chinowana e, zvadaro zita rangu ndonzi taku e, tipei nezita renyu kuti munoti kwaani okay from uh, weather district mashorland east tatenda muenezuva rakanaka